Pu Moderator, ka lawm e. Zaninah hian Mizorama zu zawrh a hun tawh a ni kan tih chhan hi in hriat thiam theih nan chuan eng ang pawhin a hun lo ti mah ula an zuar tho tho a, chuvang chuan dan ang thlap a zawrh hi a va hun tawh em kan ti a ni. Tun dinhmunah hian zu kan zuar lo a nih ngat chuan maw Pu Moderator? Zu a ruk a zuar tho tho, rangva mual zu zuar te, a ruk a zuar te an hausa tulh tulh a, keini erawh kan re thei tulh tulh a nih hi. Tin, zu khapna dan kan hman lai two thousand nineteen a Liquor Prohibition Act kan hman lai khan rah tha a chhuah em? A teuh lo. Eng nge rah chhuah kan tih chuanin maw pu moderator sawrkar hnathawk ten hlawh lak tur pawn nei hleinem a zah thlak lutuk. Tin, zu chhia a tam lutuk, zu chhia an ina kan thalai te, kan mipa te an thi sup sup a thanat thlak lutuk khang te kha. Tin, engvangin nge Mizoram ah zu zawrh hi a hun tawh a ni kan tih kan tih chuanin, Bible chhe tam tak zu avanga revenue lo lut kha kan mamawh alawm. Khang revenue te kha in enkawl nan kan hmang tih rilru pu in ah revenue rawn lut kha a chhuak leh tih rilru in rawn pu nih chuan ka opponent duam tak te pawh ka hrilh duh cheu chu central scheme tha tak tak kan ngah tawh lutuk. Chuvang chuan tuna revenue lo lut hi chu maw kan ram tih changkan nan kan hmang dawn alawm. Zu, tunah a rukin kan zuar tho chu vang chuan zu zuar tho chunga state rethei leh chawm hlawm ni ai chuan maw pu moderator kei chuan dan ang thlapa fel fai taka zu zawrha state changkang nih ka duh daih zawk tin zu zawrh hi Christian na nen a inmil love rawn ti reng reng suh ang cheu. Tunah hian kan Kristianna hian a lang a pavin zu min do tir a, kan thinlung takin kan haw leh ngam bawk si lo va. Pu Moderator, Hlasiamtu khan engtin nge tih sual haw lo mual pho hlau mai ringtu chu tih boralin a la awm dawn e, a ti lawm. Hlauhawm deuh mai asin. Zu zawrh duh loha pawr pawrte hianin maw an fate hi zu zalennaah bawk a nih an dah leh thin ni. Tin, zu zawrh duh lo hi Kohhran leh NGO te thu kan lak vanga lo awm thei a ni a, an duh lo ang chu Kohhran leh NGO te chuan annih kha kan state ba rul tur an ni hleinem, sorkarin a lawm rul dawn. Chuvang chuan kan revenue hi kan mamawh hle a ni tih hi lo hria ula, tin kan minister zahawm tak Pu Lalhninglo va hmar khan engtin nge tih? In lo thei lo ho ina zu chhia hlir an ina an thih zawih zawihna ram nih pawh hi a tha ber em ni e tih kha. Chuvang chuan a in tur chuan an in dawn tho tho a, chuvang chuan hma lakna tha zawk nen dan mumal tak nen he zu hi zuar ila kan ram hian hma a va sawn nasa dawn em? Tin, zu zawrh ah hianin satliah a awmze nei lo a zawrh ringawt kan rawn sawi lo va, keini chuan lei thei kum bithliah te hi awm sela tiin awmze nei takin zu kan zuar dawn alawm. Pu Moderator, Tin, zu fakna zanin ah hian kan rawn sawi lo, zu hi in turin tumah kan infuih kan infuih ngai lo, zu zawrh alawm a hun tawh kan tih zu in ni lovin, Tin, Delhi te kan hria, an ni chuan dan ang thap in zu an zuar, revenue vei bel che sang ruk chuang an la an la lut a, chu chu enga tan nge an hman? Hetah mi harsa zawk te bill ten peksak thin a nih chu mawle, rual kan nawt ve tho alawm, mi harsa te kan en dawng lai hian in engvangin nge zu hi Tun dinhmunah hian kan zawrh ve mai lo Pu Moderator, kan mamawh tawh si a nih hi. Tin, Bible changte kha an rawn sawi a, Pu Moderator, kan hre ve tho alawm. Thupuan bung thum chang sawm paruk ah engtin nge a inziah? Lum si lo, vawt si lova i lum chang chang avangin ka ka a ta ka chhak chhuak dawn a che a ti kan Pathian thuin. Zaninah hian maw thinlung takin kan do ngam si lova. Mahse, hming that dûp angin kan do a, tiraw? Pawl angin kan do a, mi mal angin kan haw a, mahni roomah chu changkang kan thi leh kurh kurh tho. Tin, zu vanga thi nasa ber chu kan Mizo mipate an ni a, kan Mizo hmeichhiate hian maw kan ram mipate tel lova ram kal siam rel hi maw kan zuam reng reng hleinem, chuvang chuan dan, Hnuaiah ngei zu tha min chhawp sak ula, kan mipa te hian zu tha in se, hei aia rei hi kan ramah hian min chenpui se, chu chu kan duhthusam a ni ka lawm e.